Eme kɔ be bubutɔ Ahɔsu Amos Bɔlɔ yi ke nye Assemblymenɔla ɖe meƒe ametsia ŋutɔa me atɔwo nua, Ele ka dzi nam be nye kpakpli míaɖo dze aku ɖe kuxi ɖeka evea yiwo ke do mo ɖa anɔ abe kɔsra ɖekawoe nye ya eyi ke wo ɖe asi le Akoso Vodampa ƒe tsi aɖewo ŋuti. Eme kɔ be ne wòzu be womeɖe asi le tsia ŋuti oa, awɔe be Damba agblẽ. Ɣeawo katã ɣi woɖena asi le tsi ya ŋuti, gake ƒea metɔa, Abe gato vovo na eƒe yiwo ke va yi ame etɔ̃. Bubutɔ me da akpe be etsia ka kple mi ŋdi ya. Meɖe kuku yi o tɔsi. Umm leke nye meƒe tɔwo katã. Ao meƒe tɔwo mi fɔ gake nu xaxa me ko mi le. Umm eh eme kɔ be eyi mi ge ɖe mia dzi. E ŋtsɔ fiɖagba dumeviwo fa konyi geɖe. E tsɔ ŋtsɔ ma va dasi na fifia ɖe tɔtrɔ ɖe eva? E tsɔ nyi tsɔ ma va dasi na fifia la kpɔ be e eshi etɔ mega le vava ho o. Ta miɔ gbe dodo la koe nye be e mawu amen veve ne woe ne e ʒi e ʒi hã mega nɔ ɖɔɖɔ mɔ la be ne ɖɔ le dame gbɔ hã dasi la ŋtia ele agne dame. Ye ta nɔ mele eŋu ɖo la ʋeʋeʋe wa ke hã egbɔ nu gblɔgbe tae. Nyɔ gbedodula koe nye be esi hã meganɔ ɖɔɖɔ le etɔ ƒe o. Ekeɛ ke lanɔ reservoir ma ne wòanɔ anyi hafi he míanɔ ŋgɔgbee kpɔ la. Gake míawo emeƒe la, edu akpa gãtɔ xɔ ta wɔe be míawo economic activities-wo katã ewo come to a halt. Edɔwuame di be yeavava togbɔ be etatɔ le vava wɔm wole nu na mí ʋeʋeʋea ŋutɔ. Nya ŋutɔ, a whole community ɖee. Elolo. Akpa ma koe le fu ɖem ne mí ema. Azɔ akɔ edzɔ alea ava geta dzidziho.

Ye koe nye nu tame bubu ne mía ame aɖewo fifi le afie be neva dzɔ ɖi ali mina wo kaƒa ta wɔe hã. Tawò dumeviwo ɖe nɔnɔme ka mee wole le ɣeyiɣia me le egbea ƒe ŋkekea dzi tso tsɔtsɔke ta? Nɔnɔmee mí le tsie mí le nublanui me. Mí le nublanui me eye. Ena míenya be wo tsi yiwo ke mele be woano oa nom. Vɔ ŋgɔdeawo na míenya be yewo tsia ɖo kɔm vɛ na mi ɖe tsi mɔtɔŋgbi meɖo miawo mia gbɔ oa? Ee, etsiɛ wole kɔm vɛ, nye ma megblɔ be, gake kpɔ be edua lolo tae. Edua lolo. Èkpɔ míɔ Seifevin ye si ke nye Saint Kizitoa, etsiɛ xe mɔ va yi le gama. Ame lɔwo hã le duɔ me. Mítso, mítso gɔgɔgɔe. Ame lɔwo hã dzo va batɔ. Ame lɔwo hã wole e aveyi me. Even segee kura hã ame lɔwo li. Mí susu nye be etsi ɖaƒe le mía si le aveyi me nye Three District Water Project a. Woawo hã amewo me ke wole ɖaɖa. Eta etsiɛ tsɔ woawo hã. Ye ta teƒe ale Treatment Center megale mía si o. Evɔ shi kiɛ keŋ sɔ Prine ne ɖo ɖo wa Dangbe West Dangbe East ekpla ɖi. Ye ta awɛ be míɔ nutomegiɛ shi ɖa ƒe mawo kata ɖeke meli le dɔ wɔm o. Shi melɔ wo han si o. Eɖe me be etsia tɔ megava vam haɖeke o. Ame aɖeke menya egba kaka kɔ yi elabe Nadmo kple ŋgɔda yiwo ke le Vieria wona míenya be Yo me kpɔ e ɖashi le etsia ŋtsi vɔ. Me yo ke le ƒiƒi ƒe ɖe, ɖe ɖoɖo aɖewo hã le wo ŋtsia alo woawe kpɔtɔ gale afima kokoko. Ee, ekpɔ be e, ekpɔ teƒeɔ woe. E, miɔ miɔ le va me ƒe duɔ me fia, la kpɔ be emɔ lɔ ŋke mɛ ŋro ɖe, akpa ejia eɖɔ, goe eji hã eɖɔ, eta emɔ to kɔa mɔ hã ŋgla ʋeʋeʋe. Ele. Kaƒe miɔ sukukpo ta teƒe alɔ hã wo xɔ ne mi yi ne woe. Eya ta míawo wotso ye ta nuna la ne be wovae ne be wokpɔ mía me le woa mí na gbugblɔ akplɔ yi le teƒe ye na míawo trap la gake most at time a concentration e vava le safe haven dzi ta ne wo kpɔ nu sia nua wole gama yi woko ame wo le dua ma woa wole stranded in a way ye ta authorities ma ne wole to ɖo mi ne wova dua me ne ne liaise with the assembly member mía kpɔ affected areas yo ame yo wole trap kpa ɣeshi xe mɔ na. wo me ha va se sa le ke kura ta va duɔ me we. Eh, nɔ lies kpa kpli mi ne mi ata eh, a, a fiɔ teƒe ma ha bi ame ma ha ata kpɔ gbɔdjɔe zi ale. Azɔ a ga kpɔ ega le kpekpe le ŋti yi nye sanitation. Kɔ alie keme duɔ ɖe ke ka ɖu kpo ziwo kata wo tsɔ ŋke eh, eshiɛ tsɔ teƒe ma wo ta. Ebe ne eɖu nu hafi aƒle aɖu rɔba me nu hafi ade la, eɖe fu. Azɔ afɔdzideƒewo hã meva li o, ta hã neva va gbe ŋu hã hã neva yi gbe le kɔna le dzi koa, ke fie ɖe wòe nye ma. Ta kpɔ mobile nui ma agboti ma wokɔ kɔe da ɖe teƒe wòle Zoom Lion tɔ sia. Mi request ye gake menya. ɖoɖo ka wɔm wole le ŋuti o. Ne agboti ma woɖo avava, etsi le ƒe ma avava because míawo nyanyaɖeɖi kple mía meŋaɖeɖiwo tsotso. Míawo ɖekakpuiviwo ye hɔn ne kpɔ he ɖeka le tutu ata ha ko ŋa kɔe nɔ manage mi nɛnɛ. Ta eyo nye be ŋgododeƒe mele mia si o ta ewɔe be miaƒe lãmesẽmenɔnɔ nyawoa ele xaxa blibo me. Ele xaxa me vevie elabe etsɔ ke ne mede safe haven a mekpɔ be eh open defecation ɖi be adze egɔme xoŋ.

woakpɔ alɔ wo. Ekeɛ woate ŋu azã batri, woate ŋu ado dzi na wo ŋee alo ne ganye sola type ma hã yi hã le ata kpe ɖe mía ŋuti. Azɔ akɔ wo aliɛ nuɖuɖu va le fu ɖe ŋta. Emɔlu kple tɔtɔ ma wo, nu ye anya nye nuɖuɖu míanya ɖu le aƒe me kua, wohiɛ. Eda, e, eda ɖuame alo anyigbakpɔme ƒe nyawo ɖee, mefu ɖem na mi le afi ma oa? Meɖe kuku, edaɖuame ƒe nya wɔla abe anyigbakpɔa me me fu ɖem na mi le afi ma oa? Ee, ne enye be mía amewo míle tsia dzi le yimea, ne ezɔ ɣe ɖewo me la, ate va yi kpɔ da le tsia dzi. Lã lã alo koklo kple tɔtɔ ma vuwo la ta kpɔ le tsia dzi. Ye la kpɔ nuna gbe bubuwo hã abe demehɔe, ahɔ̃ kple tɔtɔ ma. Gake God so good enough ɖi. Ame leke mewɔ ŋkee me ɖeke meɖu ame leke alo ɖeke meta ame leke so far afi o. Okay. Ata gblɔ be ame le ŋkɛ azɔ ami ame le kan ame ku shishie mɔ la be nua me jɔ zan. Hmm. Ŋdi alie ko zɔn ze kae ko o nye o zu tɔbu ta ne nye be zan o jɔ ye la nublanui la o mia mɔ la shi me nye nye ŋtɔ ye me le nu fo ma eki ye ŋe gele duɔ ma nye ŋtɔ nye ame gbantɔ ye nye xɔ yɔ ŋe.

Ŋua ne woaɖo nu le anyigba teƒe ale koa, emlɔe. Vɔ mía amewo míle zɔzɔm le yiyim aɖe ɖi te míe ŋu ho kaƒe wu gala alia va yi mlɔ anyigba kolokoloe. Ta na atikewo wole na atikewo sɔ ne sɔ ƒãe ne mía elabe ƒe hã zi akpli tɔtɔ mawo la vava. Marita, Mareria related issues wo la vava. Ta ne wokɔ atikewo kpe le ŋuti va le mama na amewo hã. ye hã ana mí kpekpeɖeŋu. Le egbea ƒe ŋkekea dzi, eme kɔ be dukɔkplɔla na Akufo Addo age ɖe teƒe ɖeka va ɖo alo teƒe yiwo ke etsi gblẽ ŋu le. Nukae nànɔ mɔ kpɔm na dukɔkplɔla na Akufo Addo le egbea ƒe ŋkekea dzi? Ɛɛ, mele mɔ kpɔ nɛ. Egbea mí da akpe be seta ŋdɔɛ ke nɔ dzɔdzɔ maɖea na National Nadmon va va va kpe le local one ŋti. Yɛ nɛnɛ ke ɛɛ police le police yo avɛ me police yo gake police ɔ yɔ me te sugbɔ le area. Military men yɔ va hãɛ.

Ta ne mm. military men wo le afiɛ me nke duɔ me mɔ kpakple ɖɔ hã wa shi safe haven ne wa ma le duɔ me ne mi patro a nɔ anyi kua ela na be vɔvɔ ne la ɖo ame ma ma ta nɔ ne e shishi le mi dome hmm. ta du kura la ne kpele mi enti le akpa ma go zi hã hmm. e nu mɔ nu kpɔkpɔ ɖe sia ɖe ke kɔ ata na mi ma ta mi tiɛ la kɔ kpɔ simple majority kua hmm. nyɔ kata mi tɔwo ta kpekpeɖeŋu ɖesiaɖe wòate ŋu ana mí be míate ŋu avo. Azɔ mele nu ƒom a, menye eme ƒe tetekpɔe le affected o. Fifteen communities ye wole lower Volta Basin na. Most of them wole affected. Tae eh, ne wole awɔe koa, ne wowɔe na cut across day, ne míawo katã míakpɔ relief elabe ne nye ame kpɔe nɔvinye ale kpɔe a, edzidzɔ dzɔ le anyo. Sim, mate akpɔ ɖe ko nɔvinye alea enɔ fukpekpe me a, ela nye nublanui. Na ŋu nya mamlea ne maɖe asi le ŋuwò bubutɔ. Ta nye nya susɔe nye bise ta ame sia ame netsɔ ɖe le ma ame yɔ wo le gbeta wo le miɔ ŋkɔ se mi alo wo nye wo le well to do alo philanthropist o nɔ kpe le mie ŋti na ge le me tsetse ye tse labe die ne mi ye fia le fufu ɖe elabe miɔ nu kiwo mia anyigba yɔ mi kpe kpe da gblea agble nyigba nuƒo shi etɔ me ta nɔ tete le mie ŋu sa mɔ nukpɔkpɔ ɖe sia ɖe kpe kɔ la ta na mi kua nɔ na mi. Ye me kue sebese ta nɔ na hã, Yehowa Mawu aɖoe teƒe na wò. Meda akpe na wò kaka bubutɔ, Ahɔsu Amos Bɔlɔ, abe ale yi ke míe eɖa go ɖe dziwòa, ete ŋutɔ na mí kaba ta. Meda akpe ne míawo hã le mɔnukpɔkpɔ ta.